Aa, abanto baminto, ntobwati emechando. Ninyorete kare sana emiaka yaraerire, in fact emiaka nemenge nakwanerete etopic eye ya abaibori. Eh, abaibori, abaibori. Mama omino na tata omino. Eh, omosubati nare ondangereti korwa ah, ore iga iga America, oyomo are America, oyonde iga are Gulf. Naende ase emiaka yane buna inche omong'ina korwa nyandoche ibere, nindoche eki omosubati oyo agoteba, gose eki abasubati aba bagoteba. Ebuku iga egoteba ng'a omoibori o- oseseniri na omoibori okorete emeremo otigerete abana baye obonda. Obonda tarii tari obonda bwe chibese bwoka, obonda bwa obongo, nonya na obonda bwa obongo eh. bakoroka chisemi chi'okoiborananigwa aya. Bono abaibori abange iroka abamama nao bari iga iga Amerika bang'anyete bakaru Kenya bagacha nao bari iga iga Amerika bamenyete na abana babo igaa. Tindara gose etukia nari nkororeka na smart eh okay. Bono omosubati oyo iga agontebi ng'a ng'ina biara agachete emiaka yaye riri ikomi, gesa ng'ina biara aruetika noara ise ise biara nabwate omokungu onde bono omong'ina oye ere akanache ekina agacha gaiga. Omosubati oyo iga agontebi buna kende enkeria akobanga nomosacha oye. ataratebi ng'ina. Kera egento gekobambwa enyomba eye yaye, goika ng'ina araboorigwa, omosacha oyo omanya gotebia omosubati oyo, Ng'a mama otebire, nakwanete na mama, riria igoro gwachiete nachete ngakwana na mama, aya ah, bono inche omanyete tindi tindi ku understand amachie omonene moratebi inche tindi ku understand buna ng'aki

kwakora ebinto biao, obamanyete ng'a ng'ina amoka ise, eh, Abaikuyu mbamanyete bo, barabwo nima nindoche pi, nonya na Abakamba nabo ndoche ng'a tindochi ng'a kero tata biara a- ako- ako- akoboria egento in fact tari momura oye akorigia inche akorigia, tata biara ekero atagete egento gakondangeria, naende ase engencho amare amange abasubati mbamaete ng'aki enyomba egendererete, nabo ogotebia nyoko biare ng'aki mama gento eki ngekonyarekana, tata gento eki ngekonyarekana. Rakini abasacha, ase eng'encho ya ego, gose ase eng'encho ya okoigwa monto mosacha, omomura oyo o- onye ise omorangeri gose onye ng'ina omorangeri, tarikonyara gotebia ng'ina ng'aki, mama yaya gento eki tingokora ki. tinkonyara. Gose ekero tata biao arakorangeria omogaka one ebinto mbire aramorangerie direct. Mogaka one tatakorusia mang'ana aye mono ng'a tata bono ntobwati bese torakore gento ekio. Iga akomotebia omosacha oito abe oteba ng'a ee ninche nkore eki ninche ndore because inee ninecheye omosacha. Tatageti koigwa ng'a tari komit needs chia ise. Aya. Tata biara gakoganya, eh, bono ngokwana buna omong'ina na omonto mbwate nsogete. Tata biara gakoganya ewiki engima taraigwe korwa ase omogaka oyo, orangeria insa chiri ng'a bire abe egento ekenene, insa chiri ne egento egesinini, orangeria omenye kombori ng'a thank you, eh, msichana oo ngweni, eh, habari, mzuri, omanye kong'ira ase egento keria. Namanya komotebia ng'a tata. Dadi, nente ki nke ingekonyarekana ewiki eye? Karaganye chiwiki ibere because nimbwate plan buna ng'aki, ng'aki tokomanage chibesa, abana nesukuru bare, ntobwate abana ecollege. Haya, abande nabo tomenyete igo. Lakini mosacha mogusia ebinto ebi, nokora ki? Yaani inche buna amanyete pi, abasacha abagusia na ng'ina. Abasacha abagusii nabaswatu amo abo, abasacha abagusii nabaise, yaani notaka notaka timanyeti ng'aki oratumie goatana nabanto aba. Ng'ina, basubati bamwabo, ise okonyora atugutire aa aria because ise okonyora nakabwate omokungu onde. Lakini abasacha mbare nabo bakorete ki? Basoete ime. Eborie, Omosacha omong'aini omogusii oyio ore isobiara, omongi na omong'aini ore oronyokobiara, tamanyeti ng'a narenge sobo akaegwa korwa para, oyio ore akacha akanyora omosacha oyio onyuomete, oyio okorokwa omosacha oo. Omong'ina oyo nyokobiara, ng'aki are chisemi? Onye tari kwerengereria ng'a nainche inseito naruete nkanyuomu, bono omomura oyo one nere, tiga nere achake ebinto biaye na mokaye. Omosubati oyo gantebitie ng'a bairire chibese, bagorire oboremo ogembo, bagachire gose ninki, bakorire ebinto, yaani ere tari koborigwa iga agochia koboria otebigwe ng'a kira. Aye aye aye, iga America. Naende omosacha oyo omosubati iga agontebia ng'a nere okorosia chibesa chinyinge, chinasi inche chiandegete Amerika eye. Abasubati bakare chinasi bakorosia bagokora overtime bakorosia chibesa chinyinge kobua abasacha, mbachandegete. Timbaeti ng'a nonye na ng'aki obwanchani obo bokare gwansa, tindochi buna boranse, Penina korwa Nyandoche Riberia, mbogwansa pi, mbokong'ansera pi. Mosacha oyo tari korosia chibesa takoira besa chiane achikoira. Achia kobeka na ng'ina na ise chibesi chiane ngokorere emeremo, emeremo y'ane asegwe nere enkong'u, abande ne chisiene, yaani abasurati abagusii mbachandegete. Omosacha omoronge, naende bono omobaisa goteba ng'a nkobarwania inde abasacha amachunga tiga mbatebie. Omosacha omoronge kwanyomire mokao, gwanchire ng'a oyo nere otagete abe mokane, tonyora torende abana nere. Eh, mama omino moga tata omino. Eh, tata omino nere nabwate obogima bwaye. Ng'aki tata omino atakorete omokia akorusia obotakaine? Ng'aki mama omino atakorete omokia akorusia obotakaine? Onye mama omino nomong'aini ore, nang'anye korwa oye acha komenya bwogo. Onye mama omino naro naro obongo obuya, narwa oye acha gocha komenya mwao, acha kobanga bwogo, omokungu nere oruete sobo agacha agasoka, nere akarosia omochie oye, ng'aki atarosetie amaariko arenge omong'aini, erinde omomura oyo tanya konya gosaberera chibesa chia mokaye, ore iga iga Amerika bweirire esukuru, eh. Abaire bachia koagachera sobo oyio nyoko biara. Aya, omosubati onde ore Gulf nere agonteina yaani manya nkaenda nkaruka nkaenda Gulf. Ako ng'ina, mama chibesa echi nakoete yaani ng'ina nkamotebia my dear mama omino iga are omoriri that's why ore Gulf. Nki giakoirete Gulf? Mama omino tabwate esemi are korosia chibese, nkorema are yaya, nko nabwate ching'eni mogondo yaya, nko inki agokora ng'a noare no ng'ina noare omwana oyo otigire eki are gokora ochie abana aba achire gulf, genda aria tiktok orore abana gulf buna ba ba gulf bagendererete. Gokorera amarire iga o osinywe nonya ne chi nonya chitoro ochie komura tindi gotaka kogenda tiktok. Nkorigereria abana baria abaiseke, naende bono abasacha mbare iga iga America, ba exploitire abaiseke baria barari Gulf, bakobatebia ng'a rusia chianga nkoe chibese, TikTok iga aria. Abana b'abanto, ase eng'encho y'obotaka, abanto bamanye ebinto abanto bagokora igoro y'obotaka, eh. Ing'arusia, ing'orokia akarobere, tirimbokia, ing'orokia igabu, ing'orokia ebibwato, tirimbokia, ikia eyanga gochia inse, omosubati aye gochia besa. Abasacha baria iga iga Amerika, Nyasaye nabaroche. Omosubati oyo ng'ina akamotebia, agatebia, ng'ina akamotebia, ng'a chibesa gose nchakere ki? Akamotomera. Korwa aria Bwarabu, Akamotomera omotini okoera ng'a agachura ase chiria ebiasare biria biaigete, yaani ng'ina ere constantly eh, Salome ng'aki? Ng'ina ere biasara mbiri bianya kobwata, mama omino onye ndiria arenge chisemi anga nkomotomera ore chibesa ekero omotini chiasira. Oyonde agateba ng'a aga- agatomera agotomera ng'ina chibesa chio- chiomwana eh. Mara chitax chiaye chire korwa esukuru fees teraakame. Mara fees teraakame, achia komoboria ng'a ki, mama, naende to abang'ina aba mbakegori bane, by the way, abang'ina aba ba togokwanera abange ebare in their fifties, sixties, mbake bare seventies. In fact, ororo omong'ina ore seventies omenyete ase mo, ase mo omoroo oyo okonyara gokora obochinga buna obo, na omong'ina omoriri. Omong'ina omong'aini anga agairanete agore oboremo, aagachirwe onye kobeka chingoko chiaye. Inki agokora omwamo omoroo oyo? Nonya nobwanchani bwao ng'aki okoboria onye omong'ina gakonya goetanana iga? Ogotaka negento ekibe. Omonto anya gosaba chibesa rioka, anya gosaba rero, anya gosaba maambia, anya gosaba rioka rioka. Nkomoboria ng'aki e- efees togotoma efees straight gochia esukuru lakini iga ago- agocha gontebia after atomeire ng'ina oyo efees fees ndianya goika sukuru gose oende oakane enusu oria abaibori etopic nabwate ng'a ki abaibori basaririe abana babo obogima temineti ng'a ase eng'encho onde omoibori ng'a mbuya ande temineti ase eng'encho mama omino akoiborete ng'a mbuya are. Abaibori naende nabande abatata baino mwaire abatata baino amarua, chibesi chi'amarua. Eyio ne topic ende ye rituko rinde tata moyo are tata no Omolevi ondikere etext ase eng'encho ntata namotomera chibesa. Abatata bono batindete baitire abang'ina nka aria abatata batindete gioka baria babwate abana America. Gateine amagoso naye koiboire abana. Ecollege nekaro, enyomba ase omenyete igo okomboete. Enyomba ase omenyete neloonio ire toraakana. Obe buna kwarwarire mambia, nogende ochie korusia chibesiri tata omino akonywere amarwa aria ekenyoro ere nigo aa. Abana bao kere bagocha kogenda ecollege noche otware efees. Orarwara mambia, ntobwate omonto iga iga ore emeremo twagakorire nere emeremo. Omoliberia, omosacha oyio bono noare iga iga aachete Amerika akanya konya konyunyunta nyunyunta abasubati isiko, bono noare iga aria, tachieti koreta mwana omo, tachieti koreta mokungu onde, atete ng'a tiga babe ere engaki ntaeti bache iga iga bacha gonchanda. Bono orwarire, obekirwe aria enurse home, bono chibesa chiria are kobekerwa eserikari egokobekera, nachiakoragerera. Oire chibesa chiao ochikobeka kiamokana, oire chibesa chiao ochikobeka nyandoche ibere, inki ndabeke nyandoche ibere keng'iraneri chibesa? Inki ndabeke aria gianchere keng'etere chibesa chicha gotranslate orabeke chibesa cash apo onyore efaida baria more iga iga America. Omonto okamenyete bwarabu abande ne ching'iti bagoteba ne ching'iti bagosibia naende ekero bagoteba ne ching'iti bagosibia emineti ng'a. chisesa okorenda buna bono inche mbwate chisesa iga ekero nkoenda evacation na omonto ngoakana andendere chisesa. Chisesa okorenda chisesa ochisibie abande onye babwate ching'iti osibie ching'iti abande onye babwate ebimoni ebi- ebimoni obire yaani omanye ki abana bao bagokora bie chibesa. Naende tari abwo gulf boka na aba america, abana baino abaiseke bare Nairobi, ng'a moise kogenda eng'u Nairobi akare, bono abasubati bande bae abana baino obomaraya bagokora. Aare Nairobi, abasacha b'abande bakori erinde batomere mama chibese. Mama ere kera ekero akonyora ng'a ndangerie, ndangerie, ee, ndangerie, mm, ng'a gaki rero timbogeti buya, yaani mama omino ere arwarete rioka, ng'a ntomere nonye na emiga nchere eclinic, nyoko okonya gosaberera, nyoko iga are omoriri, mama omino takoba omoriri naye obe omoriri, tata omino takoba omoriri naye omoriri. Tata omino takoba omotaka naye obe omotaka, mama omino takoba omotaka naye obe omotaka. Engaki eye twachenchirie internet ere iga mogwesomia buna bono ngokwana iga. Kora ebiasara online ya amasase tiga konya konya gotayaya isiko akonya koria abasacha chibesa. Ebiasara ebi mbwate iga iga nkorosia chibesa iga iga ase nkaranste iga. Abasubati tiga onye gosaberera chibesa, omosacha nabo agogokwerwa, omosacha nabo akobutwa emeremo, omosacha nabo akorwara, gose omosacha nabo akong'anya aisaneke, orosire naye natete omokungu onde. Ng'aki ogocha goakana enyomba eye? Abasubati aba bande more iga iga America momenyiri moganyete abasacha bare baragerie. Omosacha oyio arabe ataiyo ng'aki orabe, naende arikire nine to five, tari chibesa agokora erinde ore chigocha riria koraire chianya gocha. Ase emiaka yane nchibana nomong'ina. Ase emiaka yane nindoche ng'a ebinto mbire naesomiri ntakore gose otanchere bigenderere. Naki ekogera togocha iga twababundisa ng'aki ebinto mbire. Eh, twegundisire. Onye mama omino kare omotaka, onye tata omino kare omotaka, onye abana bamino bare obotaka, naye nkwebeka ore obotaka ime. Karetenenia, karatenena mwao, karakwana na mokao, karakwana na omogaka oo, kara, kare agacha, naende amasase tiga koiba chibesa korwa ase chinyomo chiaino mogotoma gochia seino. Besa ogotoma seino nchigocha gokoretera faida. Karagache enyomba yao etenene, e, omenye korora okonyora echitigarete, otomere mama, echitigarete otomere tata, beka ebudget, ebagoteba ng'a egesongo ng'a set create e, healthy boundaries, tebi mama omino ng'a ta mama, ri- rinde ndege genda nka. Tata, inde ndege mama, abande babwate ise na ng'ina iga iga, noo baria bakonya goencha encha enyomba bakonya korigiria chitibi, yaani noo it is not giving eh? Ikaransa na omong'ina oo na omogaka oo, ikaransa mo- erangerie meeting. Create egento igo tokoroka healthy boundaries. Rangeria mama omino tomorangeria na obororo. Rangeria tata omino emiti omokwanerete okoroka calmly offer alternatives egento nkere nebundisete nachete kwebundisa magega sana onye manye eki manyete bono anga tinkoreti eki nakorete enachete tiga mbatebi eki nakorete nkagachera mama enyomba ya ndoche ibere After nakoorire enyomba eri, nari ngocha koeboria ng'aki mbochinga ki boria nakorete, nkarora ng'a nobochinga nakorete. Nki ekwere nakorete obochinga obo? Obochinga obu, nyomba eri nyandoche ibere tinkoenda nchi kobera oo, nyomba eri nyandoche ibere mama takobera oo. Anyway, ngacha nkere mino ng'aki, amagoso nabo are. Eh, number two, ekero nabwate mama iga, igo na chibesiri nairete ng'aache nyomba Nyandoche iga, amaremo naro mbwate aria bokamba, nonya nare koenda, bono nkobatebia obogima bwane, anga nonya nachiete aria, ng'agache enyomba, mbeke mama aria ase oborabu bore, abanto bande nabo bakorete, naende ng'ai nachete komanyera amang'ana ayio, nachete komanyera amang'ana ayio maega, abanto bande bang'eire chisemi ng'aki, inki kwari gochi konya koagachera Nyandoche ibere, Inche ndire ching'ana echisemi ngokora, narenge esemi, igo nonya inche buna ngokwana iga, na omonto narenge omoriri, nesomire ebinto binde ng'a ng'aki yaya, anga nachiete ndusie mama iga iga, ng'ende ng'agacha aaria aseee ase amaremo aria mbwate aikaransete, mbeke mama ororo, mbeke chingoko, mbeke mama anya gotara tara naende. Oborwaire mbo okomoria, omong'ina are busy, omogaka are busy, nigo ogokwera abaibori obarete babere iga iga. Oboriri bwantang'anete, naende nabwate enguru anyway, because inche omanyete nomokogoti. Abanto mbaro babwate chinguru, inche bono nkoenda buna bagoteba. Lakini eki negento nachete kwebundisa magega buna ng'aki, koira abaibori korwa Kenya obabeke iga iga, oku nogoita abaibori. Onye gotaete abaibori bao bamenye emiaka emenge, abaibori bao bae babe active, Onye noborimo otagete ndangeri nkoe oborio mogosigana oborimo oborimo nimaete ase bokonigwa oiro nonye three four thousand dollars o- oakane installments obeke oborimo ekero kwaagachire oborimo oborimo obwo oagache enyomba enyomba eywo neyao na mokao enyomba eywo neyao aye onye kore single Oire mama omino omobeke aria ase abaamate bata batakaria aari evillage eime okonya koenda ng'a abaamate ng'a ng'ora ng'ora. Obwo noboriri nabwate nachire gokora ki? Nachire gwesomia bono. Eh? Otaragacha seino, otaragacha Kenya, kare yagacha iga iga ase omenyete, Mambia bogocha gokia onyore nobwate eki ogokora gi'okwerendera. Totageti ng'a nemechango togocha kogokorera ng'a nyarebe taigweti buya twakora emechango. Karabeke gento geke ensemo iga iga. Onye tobwati nyomba rigia akanyomba agake igo, beka abana bao. Beka abana bao buya because abana bao mbari gocha kogenda kia mokama. Abana bane mbakogenda nyandoche ibere. Nyandoche ibere nonya nokorara tinkorara toro tinanya kogenda, nkoenda ororo tindi gokora nonya two hours. Nyando echi ibere nkoenda ororo in fact naigunde depressed timaeti nki nare kobekera enyomba oo because yaya aria evillage nki ngochi gokora oo oboriri bwantang'anete lakini kupotea njia ndio kujua njia rangeria abaibori bao batebi nang'a ki bono nara nanachire ekina ntaete niagache inchuo mbabekere enyomba igaa. Mama na tata America nengiya tiga amang'ana ye chi green card tiga amang'ana aya yo bo citizen tiga amang'ana aya yebinto bitari same ebi nebinto bigocha gokoretera oborwaire ebi nebinto bigocha koreta enyomo yaye esareke ebi nebinto bigotoretera obotaka mong'ina mong'aini naende ngokwanera igoro ya thirty years. naberire iga plus abang'ina mbaria bachete aa bagakwania abana babo bakaenda bakagora amaremo bamenyete buya aare, babegete ching'eni chiabo, babegete chingoko chiabo, babegete chiombe chiabo, obwo nabwo obong'aini. Okay, nchera tiri gotebia monto anga nyateebe tira tebia ng'a abwo ase ogochia mboba ogochia, tiga tobe abanto abang'aini, omogusii na omonto omong'aini, Gekorete abaibori kobabeka iga, boria noboriri twakorete bono twarorire ng'a boria noboriri twang'ainire bono, gekoira resources chiao kwa abaibori batagotigereti kende, egento gioka bakoete nobogima no noboremo, oboremo obwo otaoni gekoira chiresources chiao kwa abaibori batabwati semi koinvest chibesa. Tegerera, ore namatwe tiga akore ki? Tiga aigwe. Bono inche nabeire omong'ina, nakorire mistakes chinyinge, nakorire chimistake ntaire ma ntairane magega nchengi, lakini chiarabeire. Naete okora omonto omo- young person gwachete ne green card, tobasa koirorera mistake yane. Egento kia omoerio onye kore nywomo ime, rusia mama omino, rusia na tata omino ase enywomo yao. Mama omino, moga tata omino. Tata omino nomosacha omama omino. Onye embe ebwatete buya, anga abare the Uhurus, anga abare the Trumps, anga ababwate chibesa chinyinge, bagotigerete anga tori botaka ime. Onye baibori bao bare abataka, manya ng'a naye ote- oterendeti naye nocha okore ki? Naye nocha obe omotaka because mbagotigereti kende. Igo onye ogokoenderera kogenderera gotegerera oboriri obwo bakogotebia, mwensi nonya mokoenderera gotaka, na abana bao bachia koba abataka. Nabayo three generations bono. Lakini onye mama omino ogotigerete egento, tata omino ogotigerete egento, manya ng'a oyio nomoibori omong'aini. Moibori obwate egento tagocha acha goikaransa nyomba igaa eh kabwate ng'ombe chiaye, unless karwarete. Onye nkorwaria gwacha eyio nestory eng'ao. Lakini ng'a gocha iga gocha gotiringa chinyomba chiabanto, chinyomo chiabanto, abande abang'ina bande ng'a mbabysitting bagokora. Omosubati onde iga antebirie ng'a omong'ina onde akorete abana six akorete oroche ya go baby sit, Nyasaye Tata one, eh! Abana agwo akanwa akanwa abana bakoretwe ebimwana binde biabekwa ase chiroom chia abana baye ogochia koboria omosacha oye naki aye onchore ng'a abana bono mbarenge tokoretera nyomba ang'e aa mwane tiga mama akore emeremo. Baterigwe nigo, Nyasae oyio tagie omogusii oyomo aigwe amang'ana aya, momanye buna ng'aki abaibori ngoika ere engaki y'ebinto biao nchorera na kwacha kwang'ainia, ntobasa koirora ebinto abanto babere bagokora bitari biya, because tokweretera abagusii obotaka twairane magega, rora ase abaikuyu baikire, abaikuyu ki kwanyuomire genda na mokao. Mama omino omogaiso, nairo ore erigento ekimara amange, mama omino omogaiso. Basibatu bamino tiga barigi na barobi chisobo, chikamati chiao tiga chirigi, chiri chikamati chichia obire, omonto obete nki bono aragotebie? Monto otabwati mosacha, monto otabwati bwoye, nki aragotebie? Abasubati abaino bamino mwanchete mono bakobagambera, eh, mbakoenda bagambe rende mwabo kibare chinyomba chiabo inki gekogera bache gocha kogamba chinyomba chiaino, eh. My sister otebire oboriri ne enyama engundo, yes, eh, my sister omonene noe are aa bono maye torochi bono oche oche orache naye ne ekansoro orute ekindi. Oboriri ebinto mbire twakorire ebiriri ogochi korigereria bakokwebori ng'aki Bori rikia obotwari gokora. Why would I even do things like this? Eh? Bono ntotaitie abanto aba irore, lakini abanto aba bakonya gotorangeria ng'a gaki, abaibori batochandire iga iga America. Abaibori, mama na tata yani, bakoomana naende abande bacha bacha koomana nyomba igaa. Okonyora mama omino esirikanetie ebwatanete inse, tata omino aakong'etie omonwa, ere okabare bakare konywa amarwa. Okonyora tata omino otarire ochirie riko ase tomosubati onde asegeti ng'a agochi goonchoka iga iso ochirie riko ase tobobesa abwate ogoirwa amaru ga otinderete mwamo mwaiso bi mwamomura oo ot yaani ok oende onywe amarwa otinde mwamomura oo na mokamomura oo noyo are otinderete one nyoko nomoka oo noyo are. Ebikori abagusii togokora igo morakumie. Nyamama omino tabwati kende agotigerete, tata omino tabwati kende agotigerete ekero ochinchera tiga koira resources chiao kobaa because onye ndiri barenge chisemi anga mbagotigerete egento naende mbare korwa bache iga iga America eye ntakabacha konya korara igaa no, mo abang'ina mbare abang'aini naroche bas batigerete abana babo amaaria abana babo bare igaa. Mbachieti kobera iga iga bacha kobera nyomba banya korigereria chitibi. Chitibi ne eubi. Chitibi ne oborwaire. Moikaranse omong'ina oria gokora emigo emeremo mogondo kwaye buya kwa morusiri Kenya kwa moretire iga. Bono gwachire komo tiga no oborwaire gwatigire iso no oborwaire because totageti ko ang'ende iga ari ng'a abarogi mbaro. Yes abarogi mbaro lakini abarogi ase bare ari nyandroche ibere gochi kwe ng'aki one aria ng'umbu are. chi'omoisingwa ase nare twakarorire ekerore abarogi barenge aaria ekerore tinkoenda nchi kobeka enyomba aaria ekerore ngochi gosoka botuko narore egesunte egesunte keri kia nyandu chibere naki kiandusetio naende manye koimoka nchiko anyway oboriri kwarorire Abagusii tiga tobe abanto abang'aini. Naende nabatebi ng'a in fact I didn't know my sister was here. Onye gotagete oboremo, my sister is here. Noroche omosubati oyo okorwa korwa Margaret Sang'ani, erieta eri iga, tiga ndipin. Tiga kwanza mpin nonya ne comment yaye. Rigiyo omosubati oyio omoborie ng'aki, ng'ai ndanyore oboremo, baria more America, since tari ere ogokonya eri tari konya maremo, lakini nabo agogo-connect to agent okore oboremo aria bokambe obeke mwao, obeke chingoko, obeke ebisusu, obeke ebinto biao gokoruga iga America, tori konya kogenda chinyomba chia abanto, kwenda ase omochi oo, genda aria emessage morikere DM, Nyasae abaseseni, tiga ng'ende ndare nda. mind business yane nache kora mind business yaino omanyete ko mind business yaino gochia rearment regese igo naranyamindiri mbuya mono nyasae oyo.